Unwaith i chi gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych chi'n aelod o'r Undeb Myfyrwyr ac yn aelod o gymuned wych o 30,000 o bobl. Mae'r Undeb Myfyrwyr yn galon bywyd myfyrwyr Caerdydd. Golyga hyn fod yr Undeb yn hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fod angen cymorth, mae'n amgylchedd cynhwysol lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Daeth yr Undeb yn ail yn y Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr What Uni 2023 am yr Undeb Myfyrwyr Gorau. Ac mae'n gyson yn dod o fewn pump uchaf am foddhad myfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma'ch swyddogion sybethol eleni. Cawsant eu hethol yn ystod ein hetholiadau gwanwyn yn y flwyddyn academaidd ddiwetha'. Maent yn fyfyrwyr sy'n cymryd amser allan i'w hastudiaethau neu sydd wedi gorffen eu hastudiaethau yn ddiweddar. Maent yna i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau, sef chi. A gallwch chi ddod o hyd i'r prosiectau maent yn gweithio arnynt drwy carystudents.com. Dyma eich swyddogion ymgyrchu eleni. Rolau rhan amser yw rhain sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr presennol. Maent yn cyflawni'r rolau hyn ochr yn ochr â'u hastudiaethau a chawsant eu ethol yn etholiadau'r gwanwyn hefyd. Maent yn cynrychioli grwpiau amrywiol ac yn cynnal ymgyrchoedd er budd eu grwpiau cynrychioladol. Rydym wedi ein lleoli ar Gampws Cyteis a Champws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych chi yn Cyteis, gallwch ddod o hyd i ni ar Blas y Parc, gyferbyn â'r prif adeilad. Gallwch ddod o hyd i ni yr ochr arall i'r Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd sbon. Gallwch hefyd fynd i mewn i'n adeilad Cyteis o Ffordd Synghennydd, ychydig i lawr y stryd o Lidl a drws nesaf i Orsaf Draenau Cyteis. Os ydych chi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy neu o amgylch adeilad Cochrane i'r Lolfa IV ac fe welwch hwb Undeb y Myfyrwyr ar y chwith.
Mae Urdd Cymdeithasau Caerdydd yn gartref i dros 200 o gymdeithasau, gyda 850 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r gymuned hon yn cynnwys mwy na 25 y cant o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Efallai bod gennych cwrs academaidd gymdeithas y gallwch ymuno â hi, neu allech ddod yn aelod o gymdeithasau amrywiol eraill. O ganu mewn côr, i bopi, i ddawnsio Broadway, i gemau fideo. Beth bynnag sydd o ddiddordeb i chi, byddwch yn dod o hyd i gymdeithas eich diddanu. Dyma'ch cyfle i gael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd, neu barhau i ddilyn diddordeb sydd gennych erstalwm. Mae'r Undeb Athletau yn gartref i 68 o glybiau chwaraeon, gyda 5,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybiau hyn yn cynnig dewis enfawr o chwaraeon, chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored, chwaraeon dŵr, crefftau ymladd a llawer mwy.